Papahia ai koe ki te rangi ki te haetuara. A Pikiao rangi, e mihi kau atu nei. Kai te A Papa Muriwai he upoko māhewahewa. Upoko mārō i ōna wā, engari he tangata e ū kaha ana ki tōna ao Māori me te whakapono kai roto i a ia.
Ko ia te poutokomanawa tō mātou whānau. Moa māu e Irāmutu, teina tuakana. Ko ia te pou o te whānau.
He kaha ia ki te whakakata i a mātou. He tino kaitiaki ia. Ka tino rongo koe i te haumarutanga. Ko tana aronga matua ko te oranga tonutanga o te whānau.
He rangatira papa engari ki te kāinga whai te timatanga o te rā ki te tonga he pāpā he kia ngā tā mātou Pomari aroha love you Koe ra hoki i te kupu whakamutunga i ki my pāpā i mua i tona haere atu ki te moe.
Ko te momo o Pāpā, kāore i tino kitea, ā, he nui ōna pukenga, he nui ōna āhuatanga, ko ia te whakatinanatanga o te kupu ringa raupā. He ngākau whakaiti. Tōna, he kaha ia ki te manaaki tangata, he tautōhito, arā, e kaipupuri i ngā taonga a kui a koro mā. Ngā mātāpono i whāia, ā, i noho rānei hei tūāpapa, hei tāwharau rānei, ā, mā Pāpā. Ehara i te mea me mōhio koe, i te mea kāore e kore ka kitea. Kāore e kore ka rāngona i te mea i pērā tana ngākau nui. Mōhio au ko tētahi o āna tino wawata ko te tū i runga i tō mātou ake mana me te mōhio he He uri mātou nō ngā kāwai rangatira. Me te mea hoki e hihi anō ana kia mōhio mātou ko ngā mahi i runga i te marae ehara i te kōwhiringa. Ā, he Māori tātou, koina tā tātou haepapa. Ana, ki te kore tātou e whakaaro pēnā ka kitea te nui o ngā uri, e kore hoki Ki ō rātou ake marae, ki ō rātou ake kāinga. Me tēnā hoki, ko tētahi o ana tino wawata kia tika mātou kia pai āna mokopuna. Tokorima mātou ngā kotiro, ana ko te whakapākanga he he tama, nā reira toko ono mātou. I noho ā-Māori nei, ā-whānau nei mātou, nā reira, arā noa, Ngā tini whanaunga, ka taea hoki te kī he tuakana teina ki a mātou. He toro te ora ako i Ukraine tō mātou. He pai kē ki a ia te mahi i ngā mahi o te kāuta, te mahi i ngā mahi whakapaepae, ehara i te mea he hiahia nōna te noho kia kitea, kia rāngona ia e te marea.
Ko tētahi āhuatanga papa i ngā wā haere ki te kura, ka heke i te reo o ngā waiata o te reo irirangi, kāre i whakaaetia, i te mea ka, ka waiatahia kētia ngā mōteatea, oh, anei te mōteatea, ka tae noa ka ako, tīmatahia, oh, ka waiata i tērā, i ā te wā. I, i, ināianei. I au e tiro ana ki tērā, he āhua tērā, tanga tērā ka kitea ki te kapa aka, engari i whakaritea mō te marae. Koirā te āhuatanga. Āe, rawe te kapa aka, engari ko te ako waiata te whakahoki ki te marae, te tū ki te marae. I reira kapa haka ai. Rōreka ana te reo o Papa, tino koi tana hinengaro ki te tito waiata anō hoki. Nā reira, oh, koi hoki ana karu, koi hoki ana taringa ki te whakarongo atu, ki te whakatika rānei mehemea e hapa ana. He wāhi pea hei whakawhanake anō hoki. Nā reira, ki ahau nei, Ko te ao haka tētahi ao ngāwari noa mā Pāpā te uru atu ki tērā ao nā te mea i pērā ai ia mai te wā i whānau mai ia, ā, kua whakatō i āna akoranga ki te nuinga o mātou, ki te katoa o mātou, me pēhea te tito waiata, me pēhea te whakaako, me pēhea te waiata anō hoki. Ki etahi o matou.
He pāpā ngākau nui. Ko tōna whāinga matua kia ora pai tōna whānau. Ehara i te mea ko mātou ana tamariki noiho, ā, engari i pērā hoki te nui o tana aroha ki ōna whanaunga. ā, waihoki ōna pakeke, ngā tamariki mokopuna. E ai ki a mātou he tuahangata ia, he tuatangata. E kore mātou e pōhēhē he ngoikoretanga ōna, he huhua ōna pukenga me ōna āhuatanga, ā, i waimarie mātou ko mātou ana. tamariki. I whaiwhai ia i ōna kaumātua ki ngā momo hui katoa. I waimarie ia te noho ki ngā rekereke a ōna kuia, a ōna koroua. Nā konā, Tipu ai te ngākau nui ki ngā tikanga, ki te reo, ki te hāhi, ana ko tana hāhi ko Te Haahi Ringatū. Waihoki ngā kōrero tuku iho, te whakapapa, ngā mōteatea. Ki au nei he koingo tērā nōna nā runga i tana Tipuranga ki tō ōna kaumātua taha.
te wai ki te tuatahi ai au i a Muriwai, ka noho ai ia hei. Hei tauira māku ki te ao whaikōrero, ā, otirā ki te ao i o runga i te marae. Tekau mā toru taku pakeke i te wā i mate ai taku pāpā. Rua tekau. Taku pakeke i te wā i hoki mai a Pāpā Muriwai ki tō tātou pākaiahi noho pūmauwai. Ko ia pea te whakarauoratanga mai o te pāpā i mōhio ai au i te wā e taitamariki tonu ana ahau. Ehara kau i te mea i whakanoho ia i ahau Ki te āta wetewete, ki te āta tātari i te momo o te tangata tū ki te whaikōrero, kāo. Engari i whakatauira mai ia i te ātaahua o te tangata tū ki te kōrero. Ka ana tanga te tiri ki runga Matahāura. Ka tauira ka napanapa tēnā kua haukatia e ngā hau pūkerikeri. Hikihiki tū ki te ā runga hui te rangiora. I wāhia mai i a ia ngā tarāerangi tēra ki a Pūhaorangi, ki Tikitiki-a-te-rangi, ko ia rā te reo Nō te āhua ki te noho tahi ki a ia, ko te āhua mō ngā kōrero tuku iho me ngā whakapapa kauaka mō te tāera tū ki te whaikōrero. Engari ko āna tohutohu nui mai ki ahau, me hāngai ngā kōrero katoa ki te kaupapa. Kaua e kapo noa iho i ngā, i ngā kōrero i te rangi. Kaua e hutihuti noa iho i ngā kōrero i te whenua. Engari me kimi koe i ngā kōrero e tikanga, e tika ana kai tō whatungākau me tō whatumanawa, ā, me tika hoki te whakapuaki, te, te whakawaha i ērā kōrero e tika ana mō te kaupapa. Ko te whakaraupapatanga o. Te whaikōrero me hāngai ki te kaupapa, ko ngā karakia ka tuku atu me hāngai ki te kaupapa. Tau ana te Māori haumia, huia au! Tāikia!
He ngākau whakaiti tō Pāpā. Pēnā ehara ko ia te kaupapa matua, e kore ia e kimi i te I te tai ara kia riro ko ia te kaupapa matua. Nā runga i te nui o tana whakaiti, he pai kē ki a ia te mahi i ngā mahi o te kāuta, te mahi i ngā mahi whakapaepae, ehara i te mea he hiahia nōna te noho kia kitea, kia rāngona ia e te marea. Ko ia te kai tapahi otaota ki konei, ki Hinekura. Koira tētahi mea ngākau nui ki a ia. I te mea he ngohe tērā ka whakatau tōna mauri, anō hoki i te mutunga iho kua pai te marae, nā reira, āe, he mea he pai ki a ia tērā mahi. Anā, waimarie mātou i riro mā aku teina tērā haepāpā i te wā i wehe noa mātou ngā tuakana, anā, ko ngā teina noho i te kāinga, Ā, koinā tā rātou e mahi, ko tētahi he kato, ko te tokorua he whakamahi i tērā atu taputapu hei kato i ngā tarutaru. He huhua ngā akoranga kāre kore i hihia ia kia mau i a mātou. Ko tētahi akoranga nui ōna ko te whakaako ki a mātou me pēhea te tunu kai. Ko tāna kāore i hiahia kia tipu koretake mātou, ana kia wehe mātou i te kāinga, kia tukuna a Matai Parirau, mōhio pai ia, Ka taea e mātou te whāngai i a mātou anō, ā, waihoki te hunga e, e noho tata ana ki a mātou. Ki au nei ko te pāua kirīmi i hangaia e Palms, kāre i tū atu i, i tōna momo pārekareka ki au tana kirīmi pāua, ana, i waimarie hoki au te ako i tana āhua tunu i tērā kai, ana, i. Tētahi tangihanga mātou i te tau kua hori. Ana, i riro māku te haepapa ki te tunu i te kirīmi paoa, ana, i te āhua hei nawanawa te kiri, i te mea, ki a mātou he, he taumata anō tērā, um, i runga marae, ana, te mahi ki te kāuta. I whāngarā mātou, ana, i. Tere o mātua ki a ia me te kī, Oh, ko au kei te mahi i te Creamy Power. Tēnā kua haramai ki te whakamātauria, pēnā kei te pai. I kuhu mai ia, whakamātau ia i te power, ana i i mea mai ia, Oh, me tāpiri he kāriki, he tote, ana kāore kore ka ka ea ka pai. Ko te. Miharotanga o tērā pakiwaitara, ehara i te mea me whāia ko ngā mahi paepae, ko ngā mahi kaikaranga noiho, koirā hoki tētahi haepapa ko te mōhio me pēhea te tunu i ngā kai hei whāngai i te manuhiri, i te mea ki a ia ko te manuhiri te mea nui, you know, i runga, mō ngā kaupapa i runga marae. Kau nei i āhua poho kererū ia i runga i te mohio ehara i te mea ko au te kai kororī nāianei, engari ko au i taua wā te kai tonu.
A Pikiaorangi, e mihi kau atu nei. Kei te motu! Upoko mārō i ōna wā, engari he tangata e ū kaha ana ki tōna ao Māori me te whakapono kai roto i a ia. Otirā ki ōna atua Māori, ko te whakapono ki ōna kawa me ōna tikanga Māori, ko te whakapono ki tōna marae, ki ōna wai, ki tōna maunga, Kai reira te whakatinanatanga o te āhua o Te Pāpā Muriwai i kite ai mātou i konei i roto i te roherohenga o Ngāti Pikiaorangi. Waimarie ana mātou o te hikuwai i ērā pūkenga. Ki aua nei, ko te hikuwai tētahi o ngā kapa haka e kawe ana i wēnā akoranga, i ngā akoranga a Ngoi, a Pīmia, a, a Ngāpō, mā roto i a Pāpā Muriwai me āna akoranga ki a mātou. Ko te awhero nui o te kapa haka te hikuwai kia rere pēnā tonu tā mātou kawe i a mātou, kia kaua tātou, E tāpuketia i te tāera tū o Te Hikuwai me Pāpā Muriwai, kāo. Engari, ko ana wheako nui ki a mātou, ko te aroha. Ko te aroha tētahi o, ki tētahi, otirā ko te ū, ā, ki ngā kaupapa e tika ana, otirā ko tō tātou wā Māori e kōrerohia ana. Ā, ko te hirahiratanga o ngā kōrero tuku iho ka puta i a mātou. Ka puta i a mātou o Te Hikuwai, me te whakahoki atu i wēnā kōrero ki ngā marae, kia kaua e noho iho ko aua kōrero rā ki te papa whakatūwaewae noa iho, engari ko te kawe i ēnā kōrero ki te papa whakatūwaewae nui, hirahira katoa o te ao Māori ko ō tātou marae ātea. Nā reira, koina ngā tohutohu nui a Pāpā Muriwai ki a mātou. Nui ōku Mahi haka i te taha o Pāpā, ā, atu i ōku mahi haka i te kura ko Pāpā rā ko Māmā aku kā, aku kaiako haka. Engari, ētahi maharatanga, ngā mea tino mokemoke au, ā, kei te mokemoke au ki tōna reo ngunguru, tōna reo haka, ā, he reo kaha. Ka taea, ka rongo koe i tērā reo, ka mōhio koe, oh, ko Pāpā tērā. Ā, tōna reo waiata, kei te mukimukī au. Te waiata ki tōna tā, te rongo i tōna reo waiata. Ka waiata a Pāpā i ngā wā katoa. Ā, kei te mukimukī au ki te, ā, ki. te ārahi ā, i tō mātou kapa ki tōna taha, ahakoa mō Pāpā, oh, he mahi noa tērā. Ā, engari, ki a au nei, i motuhake tērā, tērā wāhanga ki a māua. Ā, engari, ā, atu i tērā, kei te mokemoke ki. Tō mātou mahi tahi ki tōna taha ki te whakarite i ngā whakahaeretanga o te kapa o Te Hikuwai. Otirā kia kōrua ko Aunty nei. Kei te mokemoke ki a Pāpā. Nei rā wā ko Aunty nei e tū tonu nei. E koro e moe mai rā.
Ko tētahi hononga nui i waenga i a māua ko Pāpā, ā, ko te tito waiata. Nāna ahau i whakaako. whakatakoto, whakaraupapa rānei i ō whakaaro kia waiatahia te te raupapatanga o ngā kupu. I te wā i ako au ki te whakatangi rakuraku, mai taua wā ki tēnei wā, ā, koina tētahi o ā māua tino hononga. Nānai ahau i whakaako ki te whakatangi ā-taringa nei, ā, kāore tonu au i te mōhio ki ngā. pū mō ia note, ā, ko tāna, ko te waiata i tētahi whiti ana ka kīia, āe, mahi tērā. Ā, nāna anō ia i whakaako ki te tito waiata, hoi anō, ā, i, i a ia e noho tahi ana ki a Nanny Rangipō, ā, ki a Nanny Ngoi mā hoki. I whakaawe hoki rātou i a ia te whakaputa i ō kōrero, te whakaputa kareāroto rānei ā-waiata nei. Ā, i te mea he kaitito hoki tōna māmā, ki au nei koinā te wā i tipu i tērā pūmanawa ōna. Ā, nā, āe, he toki ia mō te tito waiata, ā, koinā tētahi o ana mahi i te ao i te pō ko te waiata. Tokomaha ngā mātanga i whakaawe i a ia i roto i te ao tito waiata kapa haka. I waimarie ia ki te noho ki ō rātou rekereke, hāunga a Nanny Ngoi mā, ko Koro Ngāpō, a Pīmia, ko rāua hoki ōna tino kaiārahi i roto i te ao tito waiata kapa haka ana ehara ko ratou noiho ae he tokomaha ana mohi ai ko tana tino kai haka ko Koroānuru Takurua ana no te akau o Tokomaru ia ae ko ia hoki tetahi i arahi iaia i roto i nga mahi tito.
E mōteatea nei te iwi Māori i te rironga o te rangatira uno Ngāti Pikiao me Ngāti Mākino a Muriwai i Hākara. He mātanga reo, kapa haka, toi Māori kua mate nei, he 63 tau te pakeke.
Te mate pukupuku, he mate weriweri tērā e kore rawa e hiahia kia, kia riro tētahi atu tērā mate. Ā, mō mātou te kite i tō mātou toka e, e, ai, e hinga ana i ia rā mai te rā o te Kirihimete noa Tekau mā toru noiho ngā rā i a mātou i whakapono ia, ā, mēnā ko tōna wā, ko tōna wā. Engari mō mātou ngā kōtiro, koirā pea kē te wā. Tino āmaimai. Wā tīno mataku, tīno whati ā-roto me kī, mātou katoa, i rerekē ō mātou ake waiaro, ō mātou ake huarahi ki te, ai, ki te kaupare i tēnei.

Tūnga nei a Manahi ki te awhiaia kātahi i heke ngā roimata. Me taku mōhio, ahakoa i mōhio ia ko tērā pea koinā te wā ki a ia, i pouri hoki ia e kore ia e kite i aku teina e mutu ana i te kura, tā mātou pōtiki, otirā ngā hui 21. Ngā mārena me ērā āhuatanga katoa. Nā reira, āe, ahakoa kaha ia, i, i reira tonu a Mamae me, me Taumaha. Ko tōku māmā tōna tau pūmau. Inā te nui o te aroha o Pāpā mō Māmā, ko ia tana, tona, āe, tōna tau pūmau. Anā, he pērā hoki tana waiaro i te kāinga, ā, ehara i te mea i taumata kē a Pāpā e kao, ā, ki a ia i, ko Māmā kē i taumata kē atu. Ana, ehara i te mea ka tū te ihu ki ngā, ki ngā mahi pērā i te horoi wharepaku, te tahitahi papa rānei. Um, ko, ko Parps tērā ka whakatutuki i ngā mahi katoa he, ahakoa he aha te momo. Anō hoki, ehara i te mea ka waiho ia mā, māmā te horoi i ngā maitai, te horoi kākahu rānei. Uh, pēnā i te kāinga a Pāpā, um, ko ia hoki Ka whakatutuki i ērā mahi o te kāinga ki te tika ngā āhuatanga ki te pai te kāinga, ka pērā hoki i te wā ka puta atu i te kāinga. Ana te noho taurite o te hoa, o ngā hoa rangatira, engari koirā tētahi mea i tino. Ā, kitea e Mātou, ngā tamariki, ko Tana aroha mutunga kore mō Māmā.
He tino kaha toki Māmā. Ko ia te wahine tino kaha ki ōku whakaaro, me ko ia te toki o tō mātou whānau ināianei. Me i ēnei rā kua kaha ia ki te hoki ia ki te mahi, ka tangi ia engari kare tino, me ka kī ai ka pai mum.
Ko ia te poutokomanawa tō mātou whānau. Kāre au i te kōrero noa iho mō tō māua whānau ake, engari kei te kōrero hoki mō a māua irāmutu, teina, tuakana. Ko ia te pou o te whānau, te whānau whānui. Ka mutu, ko te mea nui ki ahau, Ko tana whakatinanatanga i tēnei mea ko te aroha. He aroha pūmau, he aroha, he taura here e kore e mutu, ā, he aroha, Ka kore rawa anō ahau e rongo.
He tohunga ki te karakia, he tohunga ki te whaikōrero, he tohunga ki te ao haka, he tohunga ki te whakapapa, ā, nā reira i rongo au i tētahi wairua pai ki roto i au, i tau taku wairua i te wā i noho ai au ki a Pāpā Muriwai. Ka mutu i reira hoki te kōingo kia ako au i a Papa, i a Papa Muriwai.
Ehara i te mea i ngāwari ake engari i tau pai ki roto i a mātou nā runga i te mōhio kaha whakapono ana a Papa ki te ao wairua me ko tāna ki a mātou ehara kāre ia i te mataku Mehemea koinei tana wā, koinei tana wā. I kaha rongo mātou i te aroha o te hunga i tae mai ki tōna tangihanga. Tokomaha ngā tāngata i tae mai, nā reira. Tēnā koutou katoa.
Me rangatira te kawe i te mahi ahakoa he aha te momo mahi. Kia ngākau nui hoki mātou ki te ara ka kōwhiringia e mātou. Āe.
Ko tāku e tūmanako ana kia ū kaha mātou ki tērā taha ōna, kia whakatō hoki i tērā akoranga ki roto i ā mātou tamariki mokopuna mō ngā tau e heke, e eke mai ana anō hoki.

I mate he tangata ia rā, ia rā, engari kāre tātou te ngāi Māori, he tino mōhio, he huarahi pai mō te, mō te ngāi Māori. Engari, ko tēnei te mea ināianei, kei a mātou he, He, he, he kaupapa kei a mātou he, he kōrero, kei a mātou he, he tauira mō, mō te, mō te apōpō.
Ina kāre tū tētahi tikanga, me, me whai i tētahi tikanga. I timata mātou ki reira, ana kua āhua ā, whanake ināianei ētahi wāhanga, ā, kua kitea anei me, me. Ka nui ake i tēnei wāhanga pea o te, o te kōrero.